Wéi et ausgesäit, wäert de Coronavirus och nach iwwer déi nächst Wochen a Méint eist Land a Schach halen. En ass nach ëmmer present, d'Situatioun ass alarmant ronderëm d'Lëtzebuerg, an der Groussregioun, a ganz Europa a weltwäit. Mir gesinn, datt d'Zuelen eropginn. Mir gesinn, datt a verschidde Länner ganz streng Mesurë mussen en place gesat ginn, D'Kapazitéite fänken erëm un enk ze ginn. Hei zu Lëtzebuerg si mer bis elo gutt duerch déi Situatioun komm. Mir hunn déi Wellen, déi komm sinn, relativ schnell nees geglätt kritt. Mee och hei sinn d'Zuelen haut alarmant, dat kann een net klengrieden. Trotzdeem si mer iwwerzeegt, datt déi Mesuren, déi mer en place gesat hunn iwwert de ganze Summer schonn, hir Friichte gedroen hunn. Hei zu Lëtzebuerg hunn d'Leit sech ganz fréi dru gewinnt, e Mask unzedoen, do wou vill Leit sinn. An de Geschäfter, an de Guicheten, an den Transports publics, och d'Gestes barrières si gutt respektéiert. Dat huet gehollef, datt de Virus hei héchstwahrscheinlech manner staark zirkuléiert wéi an anere Länner. Wourunner maache mer dat aus? Mä dorunner, datt manner Leit bei eis an de Spideeler sinn wéi an eisen Nopeschlänner. A mir zielen dofir elo drop, dass dat och esou bleift. Dofir ass haut e ganz groussen Appell, e waarmen Appell vu mir un Iech, wierklech elo opzepassen. Et ass net de Moment, fir sech ze lachéieren. Et ass wierklech elo, wou et drëms geet, all zesummenzehalen a verschidde Reegele wierklech ze respektéieren. Wéi eng sinn dat? Déi éischt, dat ass wierklech déi wichtegst, déi Kontakter, déi mer hu mat aner Leit, esou niddreg wéi méiglech ze halen. Evitéiert ze vill ënnert d'Leit ze goen. Mir hunn Situatiounen, do musse mer erausgoen. Mir ginn schaffen. Mir wëllen och, dass d'Schoul fonctionnéiert. Eng ganz Rei Kontakter musse sinn. Mee dat, wat net muss sinn, an däers huet een och vill am Liewen, dat kann een zu dëser Zäit am beschte si loossen. Dann, wa mer Kontakter hunn, ass et ganz wichteg, dass mer eis drun erënneren, d'Gestes barrièren ze respektéieren. Dat heescht, vun eisem Géigeniwwer op Distanz ze bleiwen, eng gutt Sécherheetsdistanz vun zwee Meter. Wann dat net ka sinn oder net geet aus verschiddenen Ursaachen, dann de Mask droen. Ëmmer reegelméisseg d'Hänn wäschen, och ganz wichteg, ass Grippesaison souwisou an elo grad ass dat och e ganz wichtege Geste, dee mer solle respektéieren. An dann, an am Kader vun eiser Strategie och ganz wichteg, reegelméisseg sech teste loossen. Da wann der invitéiert gitt, mir hunn eng ganz ambitiéis Strategie en place, fir e groussen Echantillon vu Leit reegelméisseg ze testen. Dat ass ganz wichteg fir eis, fir Iech alleguerten, dass, wann Der eng Invitatioun kritt, dass Der déi wouer huelt, dass Der Iech teste loosst. Et ass gratis an Dir kënnt dat relativ einfach hei zu Lëtzebuerg maachen. Mir hu vill Teststatiounen, déi en place sinn. Dono ass et och wichteg, wann Der kontaktéiert gitt vun der Inspection sanitaire, dat wat Der gesot kritt, ze respektéieren, dat heescht Iech a Quarantän ze setzen, Iech ze isoléieren, wann dat sollt de Fall sinn, dat heescht wann Der entweder positiv getest gi sidd, dat heescht Dir drot de Virus an Iech, riskéiert also e weider ze ginn, oder awer wann Der a Kontakt waart mat enger Persoun déi infizéiert war, och dann hutt Der e gewëssene Risiko Iech schonn ugestach ze hunn an och schonn dee Virus weider ze ginn, och wann Der dat guer net gift selwer mierken.